Naw tan cwarter wedi naw. Bydd y gatiau yn fan hyn ar gau. Bydd y gatiau yn fan hyn ar gau. Mi fydd Misus Evans yn sefyll wrth y gatiau. These gates will be closed, that is to keep us all safe. Misus Evans and myself will be standing here. We ask parents if you are driving to please park in a space where there is no cone. Rydyn ni gofyn i chi rieni i barcio mewn lle nad oes côn, os gwelwch yn dda, i gadw eich hunain yn ddiogel a'ch plant. Os ydych chi'n cerdded, yna yn amlwg ar hyd y llwybr, Gwnewch hynny yn ddiogel. Yna, mi fydda i, trwy hwn, I, through this, when your time is up, mi fydda i yn gofyn i blant pimp A yn gyntaf i ddod allan o'r ceir ac i gerdded a fi ask them to come out of the cars and walk

Byddwch chi yn cerdded? Da iawn blandod. O'r faint parcio draw at Miss Davies, lle mi fydd na ddiwrnod o hwyl a ffri go iawn yn eich disgwyl. Plîs cofiwch i sefyll ar yr X os gwelwch yn dda sydd wedi cael ei marcio ar y llawr ar eich cyfer chi.

this area. We will bring them out, please look at your time slots. Uh, parents, please edrychwch faint o'r gloch dych chi fod yma yn y prynhawn, mae hwnna mor bwysig i'n helpu ni bod y trefniadau yma'n gweithio. Yna bydd eich plant yn dod mas i'r car, your children will come out to the cars or to you, standing, socially distancing along the path.

Ti bron yna. Dyma ni. A stop. Reit, y peth cyntaf rydyn ni angen neud wrth i ni fy mewn i'r dosbarth yw i olchi ein dwylo. The first thing we need to do is to wash our hands. Miss Davis will start this.

Nawr ti wedi golchi dwylo Miss Thomas, mae'n amser i ti tynnu dy got a dy siacet a rhoi nhw wrth y gadair fan hyn. First thing you need to do after you've washed your hands, Miss Thomas, is to take off your coat, place your bag by your designated chair. Nawr te, cyn i fi eistedd i lawr, mae'n amser i ni golli dwyo unwaith eto tu allan wrth y sinc. She needs to wash her hands once more by the sink. Falle gallwch chi ganu Heddlu'n Hapus dwywaith neu Hen Wlad fy Nhad-a. Pam bod Mister Thomas yn golchi dwylo? Wna i ddangos y dosbarth chi. Mae'n edrych yn wahanol iawn. Rydyn ni wedi mesur dwy fetr rhwng pob bwrdd er mwyn cadw'n ddiogel. Um, as you can see, the classrooms look different. We've measured two metres in between each table. And you will be designated a table for the day. Ond ni fel mynd i trio mynd tu allan gymaint â phosib. We will try to go outside as much as possible. Wrth ar eich bwrdd mae na ddrôr llawn pethau bydd angen i chi wneud eich gwaith. Dim ond chi sy'n cael defnyddio y drôr a'r pethau yma i, er mwyn cadw'n ddiogel. Mae yna pensil, pen ac yn y blaen. On the table there's a drawer

A mae yna arwyddion sy'n dangos pa ffordd ni fod i gerdded, fel chi'n gweld fan hyn. Iawn, felly mae'n bwysig cael y dwy fetr i ffwrdd yn gilydd, to keep two metres from each other, and to follow this one-way system safely. Nawr te, mae posteri hefyd yn dangos i chi pa gyfeiriad i fynd. These posters also show you the way to go. Felly, ni'n edrych ymlaen i weld chi gyd yn dod yn ôl a ni eisiau wneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel tra bod chi yma. We are very much looking forward to seeing you when you come back and we want to make sure that you all have been safe. Thank you.